Illum ħa nitkellmu fuq Sura. Sura kienet esibizzjoni ta' xbijat ta' Glenn Calleja u Laurie Sauer li ttellgħet Spazju Kreattiv, il-Belt Valletta, bħala esibizzjoni tal-arti kkurata minn Elise Tonna. Iżda mhux biss. F'idi għandi l-ktieb li jiġbor il-kitbiet ta' Claire Azzopardi li użat l-esibizzjoni bħala materja prima ta' inspirazzjoni għall-kitbiet tagħha. U xek. Glenn, ħanibda bik. Inti kont il-moħ wara dan kollu tajdilna ftit kif nibtet l-idea u forsi kif intqajt ma l-artista Lori?
Bonġa, għabel xejra xellu grazzi tal-istedina. Ehm, diffiċli biex tgħid il-moħħ wara kollox. Ehm, forsi kont xi ftit katalista iva mal-moħħ wara kollox żgur li le. Ehm, biss biss id-disin u l-responsabiltajiet tal-wirja kienu kompletament fidejn Eliz, ħafna mir-responsabiltajiet tal-ktib waqgħu f'ħoġor Claire li mhux biss kitbet imma kontribuxiet modi differenti għall-iżvilupp ta' ktieb ukoll, jiġifieri żgur mhux il-moħħ wara kollox, katalist xi ftit jew wisq iva. Li huwa rwol li nħobb in any case. L-lor intqajt magħha bħala l-għalliema tiegħi tal-legatorija tal-kotba u għal diversi snin issa żammejna dan it-tip ta' relazzjoni, dan it-tip ta' kuntatt bħala jiena l-istudent tagħha. Xi punt fir-relazzjoni tagħna darba kont għandha u konna qed nitkellmu dwar kollaborazzjoni li lem mid-dinja tal-kotba. U b'xi mod faqqset din l-idea li naħdmu fuq tal-figuri li li b'xi mod jew ieħor jirriflettu l-anatomija umana jew l-anatomija ta' annimali jew anatomiji immaġinarji oħrajn. U bdejna nitkellmu dwar dal-fenomenu li toħloq dax-xbiehat, dal-figuri jew figurini. Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad imxejna lejn l-ewwel fażi ta' dal-proġett li kien jisimha Kin fejn essenzjalment ħloqna set ta' pupi flimkien, set ta' pupi li kienu minn materjali differenti. Lori bdiet miexja lejn materjali pjuttost sammi, pjuttost ma jiċċaqalqux filwaqt li jiena kont qed naħdem biċ-ċraret u allura mill-pupi tiegħi kompletament jiċċaqlqu u jibdlu l-forma l-ħin kollu ma' kull darba li jibdlu posthom jibdlu l-forma, essenzjalment.
Elis, ħad gost nara naqra l-introduzzjoni tal-ktib fejn inti ktibt li kont il-gwardjana tal-pupi. Kif qassamt ix-xogħol? X'elementi kien hemm li ħassejt trid tagħti priorità iktar mill-oħrajn forsi? Mela,
kont ġara xel, thank you ta' din. Gwardjana hija kelma naħseb adattata minħabba il-proċess li għadda minnu il-proġett. Mela, tajab ninsemmu għax anka forsi tejna aktar qoddim anka fil-żvilupp tal-ktib li kemm jiena u kemm Claire konna parti mill-proċess ta' dan il-proġett minn anka minn meta kien kien jismu kien mhm. eh, minn vera bidu ġifiri nafu kif svolġew il-pupi, nafu kif bdew jiġu sviluppati l-idejat, nafu konna hemm xi ftit mill-konverzazzjonijiet ta' bejn Glenn u Lori. Ġifiri daw kollha għenu sabiex aħna jkollna idea ċara ta' 'il fejn miexi il-proġett, 'il fejn mixjin il-pupi, kif qed jiżviluppaw, eċċetera. Għalhekk insejjaħ lili nnifsi gwardjan għax anke fil-kuntest tal-wirja li saret f'Spazju Kreattiv, kemm Glenn u kemm Lori fdaw il-pupi f'idejja u bażikament avolja kien hemm ħafna diskussjonijiet, jiġifieri kollox sar b'mod kollaborattiv. Anke saħansitra Claire kienet involuta fid-diskussjonijiet relatati mal-wirja. Jiġifieri dan kien qisu prinċipju li żammejna tul il-proċess kollu. U Glenn u Lori jifdaw il-pupli u qalu tipo għedna ok, mela x'ħa jiġri fil-kuntest tal-post u l-ispazju li hemm, spazju kreattiv. U hemmhekk qisni bdejt niżviluppa esperjenza għax dejjem xtaqniha tkun esperjenza anke l-fatt li qed xtaqna li n-nies jikkomunikaw, li n-nies jersqu viċin, li jesperjenzaw anke forsi l-emozzjonijiet li kienu qed jittrasmettu l-pupi, li l-pupi jiġu ħajjin. F'wara kollox il-kunċett tal-proġett huwa kollu li Glenn u Lori xtaqu li jikkreaw pupi li jkunu fi xbieha ta' karattri ta' persuni, mhux neċessarjament persuni, ġifiri dan kollu kien importanti u dan u koll zvolġa fil-mod ta' kif ġiet id-dizinjata u koll il-wirja, ġifiri il-wirja ġiet id-dizinjata anka minħabba l-fat li kienem Kien hemm dawn id-diskussjonijiet, allura konna nafu kemm kemm jiena u anke Claire, konna nafu minn fejn ġejjin il-pupi, minn fejn bdew. Allura dawn għenu ħafna anke biex jiġu trasmessi fid-disinn tal-wirja li ovvjament kienet importanti ħafna. Claire, użajtu studio solipsis, qed nara l-Glenn bħalissa minn hemm fejn qed nagħmlu dar recording eh, biex tnedu dan il-ktieb. Rajtu spjegajtilna ftit mill-istejjer tiegħek u tal-pupi. Ejdilna ftit dwar dawn il-poeżiji tant prezzjużi tiegħek jekk jogħġbok.
Mela le, eh, Rachel, imma qabel il-wieġbek nixtieq eh, jekk naqbad ftit ma dak ukoll li qalet Elis, għax Mela le. Elis qalet gwardjana u forsi anka jiena xi ftit jew wis kont qed inħares em, dawn il-pupi għax ġew fdati lili. Em, Imma imma Elis spjegat ukoll kif aħna dejjem konna f'dan il-proċess li huwa minnu. Em, Imma mbagħad hemm- hemm differenza kbira li waqt il-kitba Ħadd ma kien miegħi. Għax il-kitba hija verament att solitarju, jiġifieri jien kont qed nikteb u u Glenn u Elise u Lori kienu assolutament fl-għama u ma kinux ma kellhomx lanqas l-iċken idea ta' x'jista' joħroġ jew x'ħa joħroġ. Qabel ma raw kważi l-ġabra sħiħa biex ngħid hekk, minkejja li lil Glenn forsi l-iktar imma anke għax Glenn, Mhux għax hu l-ħallieq primarju tal-proġett, għax xorta narah bħala hekk, mhux għax hu l-moħħ ta' wara l-proġett, imma anke għax Glenn kien ħafna drabi l-editur tiegħi wkoll, ġifieri u dejjem niddiskutu l-kitba flimkien. Ġifieri, il-pupi saru fl-istudio, mela biex niġi anke għall-mistoqsija tiegħek, u għalihom u naħseb anke Glenn jista' jwieġeb iktar minni dwar din, ma kienx għadd solitarju, fis-sens jiena kont ħafna drabi ma' Glenn qed jagħmel il-pupi u anke ma' Lori. Lori għamlet ġimgħa Malta u aħna konna hemmhekk u dawn kienu qed jaħdmu flimkien. Mentri l-kitba tirrikjedi ħafna iktar spazju biex ngħidlek ta' waħdi. Imbagħad il-tnedija saret fl-istudju appuntu għaliex dawn il-pupi saru fil-maġġor parti tagħhom saru hemmhekk. Issa, għaliex huma daqstant prezzjużi? Eh, prezzjużi għaliex l-ewwel net jiena ma tantx ktibt poeżiji f'ħajti, anzi kważi kważi nista' ngħid li ftit li xejn u dawn il- eh, dawn il-biċċi ta' arti ehm, Qanqlu fija emozzjonijiet li rnexxieli nittrasformhom f'poeżija. Forsi kieku ma kinux huma ma kontx nasal għal dan il-ġenru jew din it-tip ta' kitba. Anke mhux poeżiji biss imma anke l-istejjer ukoll huma differenti minn dak li nikteb is-soltu jiena u mbagħad hemm biċċiet li kważi kważi La huma stereo laqas huma poeżija jew huma storja u poeżija f'daqqa jew huma biss punti jew huma biss notamenti. Qisu eħe dan ħareġ kollu minn dan il-proċess anka tal-ħuti. Importanti wkoll, jew forsi xi ħaġa oħra ħa ngħidlek differenti milli għamilt li għamilt jiena milli dak li semmiet Elise, għax Elise dejjem semmiet il-fatt li kienet il-gwardjana tagħhom. Jiena tlaqt minn ħsieb ta' Baudelaire f'waħda mill-essays tiegħu dwar il-ġugarelli. U Baudelaire jgħid li tfal meta jilabu bil-pupi, uħut minnhom li joftquhom il-pupi, jkunu jridu jsibu r-ruħ tal-pupu, tal-ġugarell tagħhom. U jiena dak li pruvajt nagħmel hawn b'dawn il-pupi, mhux letteralment, imma metaforikament naturalment, hekk vera pruvajt noftoq sewwa, ġifieri kważi kważi nkissirhom, noftoqhom biex nidħol fir-ruħ tagħhom u nara permezz ta' hekk inkun anke qed nidħol fija innifsi fl-iktar mumenti forsi intimi tiegħi miegħi u hekk ħarġu daw il-kitbiet.
Ħallejtni bla kliem kleret niftakar it-tnedija meta kont attendejt u bla kliem. Imma Glen, għidilna nqas x'inhu Stodius Studio Solipsis, semmitu Claire, qiegħed fih inti, morna tnedija, forsi assemmiha li semgħu bih iżda qatt ma marru. X'inhu Studio Solipsis? Studio Solipsis huwa primarjament l-ispazju mnejn għal dawn l-aħħar snin ħdimna jiena u Jolo Cassar. Serva wkoll bħala d-dar ta' Fondazzjoni Hela u serva wkoll bħala d-dar ta' Inizjament. Ġifieri bħala spazju huwa spazju ta' xogħol, huwa spazju fejn ukoll jiltaqgħu nies minn oqsma, setturi li jiltaqgħu imma fl-istess ħin huma xi ftit jew wisq definiti għalihom. Huwa spazju fejn jinqasmu l-ideat, fejn isiru avvenimenti u fejn ikun hemm opportunitajiet fejn xogħlijiet bħal dal-ktieb ta' sura jistgħu jiltaqgħu għall-ewwel darba mal-udjenzi tagħhom. Dik għalina hija bħala Studio Solipsis hija vera importanti li spazju li mhuwiex fiċ-ċentru politiku jew kulturali ta' Malta li mhux il-Belt jiġifieri, iservi bħala punt ta' fejn in-nies jistgħu jiltaqgħu. Essenzjalment.
Grazzi Len, Elis, xtaqt nistaqsik aktar fuq il-kunċett ta' sura fejn jidħlu l-istereotipi il-komunitajiet. U koll xtaqt najt li eżempju fl-esebizzjoni kien hemm il-poeżiji ta' Claire U kien hemm ukoll eh, xi artist eh, li jaħdem bil-mużika, xina niftakar l-esperjenza tiegħi malli dħalt din eh, l-esibizzjoni, kważi nħossni haunted bl-element mużikali u bir-ruħ ta' dawn il-pupi niftakar xenarju minnhom. Tajd li naqra iktar fuq il-kunċett ta' sura Mela, il-konċett ta' sura as such beda ċoħe il-konċett innifsu kompla ma' dak li kienu bnow Glenn u Lori para parti mill-proġett kien. Però li ġara Fil-kuntest tal-proġett Sura, li tajjeb li nsemmu li kemm Sura u kemm Kien kienu proġetti ffinanzjati mill-Kunsill għall-Arti, Sura tipo bħala wirja mela ingħataw il-pupi f'idejja Nista' nsemmi wkoll li kien hemm ħafna iktar pupi li ġew ikkreati minn Glenn u minn Lori, però ovvjament Allurja kellha qisha tingħaqad narrattiva skont l-ispazju. Il-wirja kienet magħmula speċifikament għall-ispazju spacey ta' spazju kreattiv, jiġifieri tajjeb li nsemmu li jekk Sura jkompli, jekk ikun hemm ġenerazzjoni oħra ta' pupi, it-tip ta' wirja tinbidel, ma tibqax l-istess, in-narrativa tkompli. Issa, fil-, fil-, F'dan il-kontest tal-ispazju f'dak li jgħidulu spazju kreattiv u anke kif ingħaqdu l-pupi flimkien, l-esperjenza kollha qisha kienet tinbena bejn kamra u oħra, ġifieri kien hemm narrattiva li anke abbażi ta' kif inhu mqassam l-ispazju, l-esperjenza tal-udjenza kienet tinbena minn kamra għal oħra u kull kamra kellha tema differenti sinifikanti imma fl-istess ħin kienu wkoll jorbtu ma' xulxin. Jiġifieri kien hemm l-ewwel niftakar l-ewwel kamra kienet xi ħaġa naqra iktar spiritwali dak li konna ngħidulu ċ-ċimiterju u mbagħad Iktar ma tersaq 'il ġewwa ovvjament iktar qed tavviċina ruħek mal-pupi, iktar qed issir tafhom allura l-aħħar kamra ma stajtx ma nagħmilx l-iktar pupi li kif rajthom xebbaħthom bażikament. Ġifieri litteralment tant tant Kont nemmen il-fatt li dawn il-pupi forsi xi kultant in-nies jgħidu li ma nafx forsi dħalt wisq fih il-proġett, forsi ssir wisq ħbieb mal-pupi imma kien hemm punt anke bdejt nitkellem magħhom biex nirraġuna naqra xi qed jgħidu mbagħad qed nisma' lil Glenn, lil Lori u lil Claire tipo fid-diskussjonijiet. Imma bil-fors l-aħħar kamra kellha tkun naqra iktar fejn il-pupi saru ħbieb. Issa, l-isterjotipi jitlu kemm anka minn dan lat fejn il-pupi literalment kif, kif jidru inti ħad tassimilhom ma' xi ħaġa partikolari. Kif ukoll jiena dejjem xtaqt eh, li l-wirja tkun eh, tiġbor fiha il-vuċi tal-persuni kollha li kienu involuti tul il-proġett, jiġifieri iddiżinjajt il-wirja, orajt kien hemm il-pupi u l-pupi kienu dejjem l-istarting point ta' kollox. Però ovvjament kont qed nisma' l-interpretazzjonijiet ta' Claire, kont avolja mhux l-istejjer actually kienu lesti wkoll meta meta meta ddiżinjajt il-wirja, ġifieri kelli wkoll l-input ta' Claire abbażi ta' ta' x'ħolqot hi bħala dinja tal-pupi relatata mal-pupi fil-ktieb. U wkoll kien hemm Matthew Galea li għamel soundscape li as such Matthew irrisponda għat-temi li ħloqt għal kull, ġifieri dak daw kien hemm proċessi differenti fejn jiena u Claire ħloqna żewġ dinjiet, Matthew irrisponda għad-dinja li kienet u għan-narrattiva li kienet magħmula għall-wirja. U dak kien aspett importanti għax Dejjem kont meta kont nimmaġina l-wirja anke minn meta bdejna niddiskutu il-fejn ħa tmur, x'tip ta' wirja ħa tkun, li l-aħjar spazju għaliha, li l-aħjar spazju għat-tip ta' pupi li ħloqna u għall-esperjenza li xtaqna, dejjem immaġinajt is-sound. Ovvjament konna tkellimna Glenn u Lori flimkien ukoll u kulħadd qisu kien hemm qbil li B'xi mod jew ieħor kien ikun kien hemm bżonn ta' ta' sound li qed jgħaqqad il-kmamar kollha flimkien bażikament biex issir esperjenza waħda. Saqsejtni mistoqsija oħra wkoll. Nara.
Forsi dwar il-komunitajiet.
Il-komunitajiet, eżatt, il-komunitajiet, eżatt kull kull kamra kellha komunità differenti. Ehm, l-ewwel kamra kienet kifet naqri iktar spiritwali mhm. u spikkat iktar il-sens ta' komunità fejn il-pupi saru iktar ħbieb mal-udjenza, ġifieri fl-aħħar kamra. Fit-tielet kamra kien hemm dawk li konna jew kont ngħidulhom l-idoli. Kien hemm idoli kemm ħżiena kif ukoll tajbin. Ovvjament anke f'soċjetà normali, soċjetà tkun xi tkun, tista' tkun soċjetà ta' annimali, dejjem hemm il-ħażen u dejjem hemm it-tajjeb, jiġifieri u dejjem hemm taħlita ta' ta' affarijiet differenti, ta' karattri differenti u dawn il-karattri ehm, xtaqtom ukoll joħorġu eh, fil-wirja. Ovvjament, żammejnija anka miftuħa għall-interpretazzjoni, ġifiri kien pjuttost interessanti anka ehm, tul il-wirja, il-feedback tan-nies u tal-udjenza li għalunna l-lalu din interpretajta b'dan il-mod, din interpretajta b'dan il-mod. U dik kompliet iżżid man-narrattivi kollha differenti li sa ċertu punt tipo kif jiġri dejjem u kif tajjeb li jiġri tipo iżidu mal-esperjenza kollha tal-wirja.
Claire, biex inkomplu mal-element tal-kunċett, Nixtieq inkun naf kif daw il-pupi nibtu fik dil-poeżija kollha. Da xogħol personali u nħoss li forsi għax mara imma meta smajtek ma nistax naqaf ngħidlek kif sammartni. Magħrufa x-xogħol li jkollu l-mara fiċ-ċentru tiegħu, jiġifieri xogħol feminist, imma mhux daqshekk raw, nazzarda ngħid. Għala tgħidilna naqax qanqal din l-evoluzzjoni fik bħala kittieba?
Vera dejjem nikteb fuq eh, in-nisa, jew ħanajdu jekk għal dan l-aħħar ftit snin eh, provajt nesplora aktar vuċijiet differenti ta' nisa differenti. U f'dan, iktar mill nisa biss, eħe, se jaħlu femminist kem trit fis-sens imma vera huwa l-iktar xogħol personali li jien qatt ktibt. Anka ġif moment f'ħajti, fejn eh, tħares lejn ċertu deċiżjoni li tkun ħadd fil-passat sewwa, ġifieri waħda mill-iktar deċiżjoni importanti li ħadd fajti ehm, qabel ma żewwiġt kienet li ma rridx tfal. Ehm, Umbat jgħaddi żmien u tiġi f'mument fejn eh, eh, taf li ġismek ma jistax ikollu iktar tfal. U allura tibda tistaqsi mela id-deċiżjoni li ħadd 15-il sena ilu kienet deċiżjoni tajba ħaj dispjaċini b'dik id-deċiżjoni li ħadd. U għam xur li din hija waħda mill-mistoqsijiet li ħafna nisa jistaqsu. U fl-aħħar mill-aħħar ukoll ħafna nisa jistaqsu jekk ħadux id-deċiżjoni tajba meta jkollhom it-tfal. Sewwa jom meta jkollhom it-tfal jirrealizzaw li ma kinitx deċiżjoni tajba fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri, eħe, u ġifieri dawn dawn il-pupi mela ġew f'dan il-mument ta' ħajti. Allura, ma nafx nista' ngħid adottajthom kollha, saru kollha it-tfal tiegħi, u jew b'xi mod saru kollha il-ħbieb tiegħi wkoll, it-tfal tiegħi, n-nisa l-oħra, sħabi li ħadu deċiżjonijiet differenti f'ħajjithom. Kulħadd jagħmel iżbalji, kulħadd jirrealizza li ħadd deċiżjonijiet tajba jew le, u naturalment il-ħajja tibqa' dejja. Almenu permezz tal-arti u f'dan fil-każ tiegħi permezz tal-kitba stajt nesplora iktar u vera nidħol fil-fond ta' ta', ta din il-ħaġa. U fil-fatt dawn il-kitbiet jitkellmu ħafna dwar l-om L-omm li ma saritx omm, l-omm li saret omm u ma xtaqitx, l-omm li qatt ma seta' jkollha t-tfal, l-omm li waqgħu t-tfal f'ħoġorha u ma kinitx taf x'ħatagħmel bihom, l-omm li spiċċawlha l-pupi fuq il-ħoġor tat-tieqa u ramiethom. U ppruvajt, tifhem, verament nesplora ħafna minn dit-tema minn ħafna angoli differenti. Imma apparti hekk, Elise semmiet il-komunitajiet jew is-soċjetà, Elise isejħilhom komunitajiet u jien sejjaħtilha belt. Qed ngħidu l-istess ħaġa bi kliem differenti fil-verità, jiġifieri dan il-ktieb fl-aħħar mill-aħħar imbagħad fih hemm belt sħiħa ta' pupi. U l-pupi jirrappreżentaw nisa, ulied differenti f'soċjetà. U wkoll esperjenzi differenti, mumenti, istanti differenti mela għandek il-pupi li li jildu n-nies, jew n-nies li jildu l-pupi, jew il-pupi li mhumiex maħbuba, jew il-pupi li huma orfni, il-pupi li jemigraw, il-pupi li ġew traffikati, saħansitra wkoll il-pupi li ġew maqtula, iċ-ċimiterju tal-pupi semmitu Elise ukoll, eċċetera, eċċetera. Ġifieri dik dak dak huwa qisu hekk il-ħsieb wara dawn dawn l-istejjer u l-poeżiji. Grazzi ħafna tal-li isam din l-esperjenza magħna Claire. Il-ktieb imżewaq b'ħafna ritratti bil-poeżiji u traduzzjoni tal-poeżiji. Kif inbena l-ktieb u b'lim mod għażilt li poeżija tiġi wara l-oħra, eżempju? Nibda jien fil-fatt imma I'm sure li Glenn u Elise jistgħu wkoll iwaqfuni u jitkellmu meta jridu eħe. Ħa nibda mir-ritratti Elise, sorry Rachel, għaliex illum magħna vera m'hawnx Lori imma wkoll m'hawnx Ġola u dawn nofs il-ktieb fl-aħħar mill-aħħar huwa bir-ritratti ta' Ġola li qegħdin flimkien mal-poeżiji jew l-istejjer tiegħi. Naħseb li hekk Ġol għamlet biċċa xogħol vera sabiħa fir-rappreżentazzjoni tagħha tal-pupi b'dawn ir-ritratti. Il-ktieb minn dejjem iddeċidejna li jkun bilingwi, jiġifieri l-ewwel nofs huwa bil-Malti u t-tieni nofs huma traduzzjonijiet ta' Albert Gatt, anke għaliex Lori fl-aħħar mill-aħħar hija Ingliża u bla dubju dejjem xtaqet tkun taf x'qed nikteb jien fl-aħħar mill ħanka dwar il-pupi tagħha. Ġifieri. Stajt niddeskrivila x'qed nikteb imma naħseb meta jkollok it-traduzzjoni eh, sabiħa bħal Majiet Albert fil-fatt naħseb l-effett huwa aħjar. Xiktar nista' ngħid fuq il-ktieb, il-mod kif għażilthom u wara xulxin kif għatlek din hija belt U allura nibda letteralment bil-prologu fejn qed nistqarr li din hija belt ta' pupi, ta' nies pupi, ta' pupi nies eċċetera, u mbagħad ġew l-affarijiet ġew wara xulxin skont kif immaġinajthom jien fil-belt. Bdejna bir-ritwali tagħhom sakemm nispiċċaw biċ-ċimiterju ta' din il-belt stess. Claire, fadlilna ftit minuti, ma nixtieq nistiednek jekk dejjem għandek il-pjaċir taqralna poeżija ċkejkna li forsi tixtieq taqsam magħna. fil-fatt waħda żgħira. Ħanaqra poeżija li għandha x'taqsam mal-pupi tar-rebbija. Nista' nuri ftit ukoll dawn il-pupi hawnhekk. Jienu int ma naqsmu ebda lingwa oħra ħlif dik tar-rebbija. Tiftakar għar-rebbiegħa llum? Idejna jnaqqu l-weraq immaljat, il-freżja fuq xofftejna, jien nidħol fil-biesek twil itul fuq ġilti, inti ssoff l-ilwien li jerħi lsieni, saqajja pellegrinaġġ sa ħdejk, nitkebbu għal waqt fil-ħoss ta' fjura waħda, toftoq spazji bejn kuxtejja u ħsejjes ħaddejk. Min jaf tibqax tfuħ il-freżja meta r-rebbiegħa tiqdem? Flok weraq ġo xagħarna l-fdal ta' tribù li ġarr siġar u fjuri band'oħra, ilsien jitqal, l-utru jqattar qatran, ġuf ibattal. Qed nibża' li niten diġà b'dak l-ilma mdardar ilu li qagħad. Niftakar għar-rebbiegħa llum. Niftakar kif kienet, kif qdiemet, niftakar il-kliem, kemm ilu, niftakar li kien.
Grazzi ħafna Claire. Glenn, min irid jakwista l-ktieb, minn fejn xi jrid jagħmel?
Il-ktieb jinsab għal-bejħ direttament minn għandna, forsi li jistat id-dettalji ta' Eh, kif jistaw jikkontatjawna. Ehm, li xtaqt ngħid però kumment żejr dwar il-kitbiet fil-ktieb. Iva. Huwa li ehm, huwa ktieb ehm, mhux biss tal-poeżiji, huwa ktieb ta' ta' stejjer żviluppat mill-bidu sal-aħħar, huwa wkoll ktieb ta' ċerta riflessjonijiet Huwa ktieb li stilistikament, mhux biss bħala tematika, imma stilistikament huwa ġdid għal kif nafu l-Claire Azzopardi tas-soltu. Barra minn hekk, però, Albert Gatt joħloq univers ieħor, jiġifieri jekk Claire ħolqot univers, Albert Gatt joħloq univers ieħor. F'dak is-sens huwa huma letteralment żewġ kotba, żewġ dinjiet u ħafna imkejjen mill-istess belt li telqu li telqet minnha Claire. biex ngħidu hekk. Issa dwar il-bejgħ ħa tkellimkom. Grazzi Glenn għax vera spjegajta tajjeb. Le, le, vera importanti naħseb għaliex dak huwa l-ktieb, le? Mhm.
Elis, ma lajt għajdinna minn fejn nistaw nakwistaw il-ktib.
Mela, il-ktib jistaw jibatulna messaċ jifollowjawna fuq Facebook jew fuq Instagram, jistaw jikkontattjawna dirett jew lilna individwalment jew inkella għandna l-page ta' Sura kemm fuq Instagram u kemm fuq Facebook, inkella jistgħu jibgħatulna email fuq info at thekindlesproject.com u hemmhekk ovvjament ikunu nistgħu nibatulhom id-dettalji ehm, għall-ħlas u nibatulhom il-ktieb kemm bil-posta jew inkella wasluh direttament għand dak li jkun.